Ташларда гомер итүче Маликовлар гаиләсе интернетта капелла турында мәгълүмат күрә һәм шунда ук урнаштырылган фотосурәттән әтиләрен таный. Просто случайно ачтык без компьютерны и шул компьютерда фотографияләр. Шул компьютерда таптык Рушат абый утыра, Хисамутдинов, это аның командиры иде. Ачтык там дальше, группа музыкантов, среди музыкантов әти басып тора гитара белән. Ул ясно, и барсы да танадылар, потому что фотографияләрне, послевоенный фотографияләрне күрәләр, внуклар күрәләр. Рушат менә малаем, тоже карады, говорит, а вот наш дедушка. Польша, это Польша.
Медленно, да. Да, дата неизвестна. Гариф Маликовның улы Габдулла әтисенең исемен мәңгеләштерү белән күптән шөгыльләнсә дә, эзләнүләр, табышлар, үзләре гомер иткән Ташлар район үзәге белән чикләнеп калган. Бик ярата иде музыканы, җырларга ярата иде, бик матур җырлый иде. Минем исемдә, мин әти үлгәндә, миан унөч яшь иде. Белгән кешеләр барысы да исендә тоталар, как җырчы, музыкант, хотя ул самоучка. Муса Җәлил белән бергә әсирлектә булган Рушат Хисамутдинов исеме күпләргә таныш. Гариф Маликовка сугыштан соң Рушат Хисамутдинов белән күрешергә насыйп булмый, әтисе өчен моны улы үти. Кайткан вакытларда ул бик, наверное, курыккан сначала сөйләргә.

Чыннан да, шулай булып чыга да, вакыт үтү белән Гариф Маликов турында китаплар да, күпсанлы мәкаләләр дә языла, ә балалары, оныклары күпсанлы туганнары, олысы, кечесе Гариф Маликовның кем икәнен белеп яши. Габдулла Маликовның йорт утарына караганда, тырыш, матурлыкны яратучы, кулыннан эш килә торган милләттәшебез икәненә тагын бер кат инанабыз. Әтисе дә бит, алтмышынчы елларда бу йортны үзе төзегән. Анда хәзер инде башка кешеләр яшәсә дә, хатирәләр улын әтисе нигезенә еш кайтара. Ташлауда Гариф Маликов исемен йөрткән урам да бар. Төбәкне өйрәнүче музей да аның шәхси әйберләрен, истәлек экспонатларын саклый.

Вреды французских партизан. Гариф Маликов туган якларына 1946 нчы елда кайта. Тыныч тормыш башланганда гына әсирлектә булу үзенекен итә, биш елдан сон аны 25 елга хөкем итәләр. 1956 нчы ел хөкем карары аны аклый аклавын, тик сәламәтлеген арттырмый. 1963 елда әсирлектә булган иптәшләре белән очрашуга җыенганда Гариф Маликовның йөрәге тибүдән туктый. Бу хакта ветеранның туганнары яхшы белсә дә, музей хезмәткәренең сөйләвен игътибар белән тыңлады, хатирәләрен яңартты, истәлеккә фото төште. Бик яхшы кешеләр ие. Гафа апай мәрхүм дә яхшы хатыны инде Гариф абзыйның. Вот.

15 марта в день рождения Гарифа Маликова и накануне Дня Победы. Шушы ук мәктәптә Маликовлар гаиләсенең кече буыны укый, бабаларының хәтер вахтасын саклый. Җиңү китерүчеләрнең хәтерен мәңгеләштерү өчен шушы көннәрдә мемориал төзекләндерелде, яу кырында һәлак булган авылдашларының исемнәре мәрмәр ташка чыкып язылды. Ташла районыннан Бөек Ватан сугышына 5260 кеше китә, шуларның яртысы кире әйләнеп кайтмый. Мемориалның уң ягында Бөек Ватан сугышында һәлак булучыларның исемлеге теркәлгән, ә сул ягында сугыштан соң үлгәннәрнең исеме. Тугызынчы май көнне Маликовлар гаиләсе кебек әлеге мемориалга килүчеләрнең саны күп булыр. Хәтирәләр яңарыр. Хәзергә Ташла район үзәге урамнарын исән булган 26 ветеранның портреты бизи. Ә бакый дөньяга киткән ветераннар рухына берничә ел элек кенә төзелгән мәчеттә дога укылачак. Гариф Маликов 1963 елда Ташла зиратында җирләнә. Маликовлар гаиләсенә күпне белер өчен 70 еллап вакыт кирәк була. Ә туганнары әлеге вакыйга турында барысын да Гариф Маликовка дога аша җиткергән кебек булды. Бәлки бу соңгы ачыш булмас, ә журналистлар 70 елдан соң да сугыш ветераннары турында тарихның ак тапларын барларга ярдәм итер. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.